Yɛn ma Akwaaba de ba ɛyɛ Tatale TV so ɛnnɛ nso biem. Ɛnnɛ ɛyɛ ɛyɛ Konongo Market Day na ɛsan ɛyɛ nhyehyɛeɛ a mpanimfoɔ de ato hɔ nti na nnɛ yɛne Ɔbaatampa MCE eh, Honourable Susan Akomia ahyia ɛwɔ ha nom. Honourable yɛn ma Akwaaba ba Tatale TV so. Yo, me Josu o.
Na mepakyɛw ɛyɛ Konongo ɛnnɛ Market Day no yɛhwɛ sɛ last week no ɛyɛ eh, adwadifoɔ no yɛ asobrakyeɛ ama nneɛma bebree a mode guu akwan mu no antumi ankɔ yie sɛnea wopɛ no. Na ɛnnɛ no, sɛn na ɛkɔe? Yo, meda ase. Ɛyɛ nokorɛ, last week na ɛyɛ difficult kakra because eh, me mmarima no duru hanom ahomakye, wɔn duru ha na ha yɛ bɛgyabagyabagya, wɔn abɛtu nneɛma gu ha. Yɛbɔ mmɔden tumi pamoo wɔn. ma wɔn kɔeɛ. Awia no yɛse yɛbɛsan abɛtɛ ha ne abɛhwɛ, yɛba awia no wɔn asan ahyehyɛ nneɛma. Na kyerɛ sɛ asoɔden ara na ɛyɛ yɛamanfoɔ no. Na mɛfa ho no matu yɛn nuanom fo sɛ yes, nka ɛfɛ sɛ obiara ɔkɔpɛ adwuma apɛ sika kɔ fie akɔhwɛ ne kunu ne ne mma anaasɛ wɔne ne mma. Nanso yɛnni mmerɛ pa mu. Bebrebe a yɛyɛ nyinaa no yɛde bobɔ yɛn ara yɛn ho ban. Saa dwa yi a yɛgyina mu yi, nka yɛyɛ dwa da, ɛyɛ ɛbena da ne fiada dwa, aha ne yɛdi no. Na wohwɛ mu a, woba ha paa na woyɛ survey a, wobɛhu sɛ ɛnyɛ Asante Akyem Central mma nko ara na ɛba ha. In fact, meka sɛ ɛnyɛ wɔn nko ara a, kyerɛ sɛ ahɔhoɔ na ɛba ha no koraa dɔɔso sen kuromma no, ɛfiri sɛ kuromma no deɛ yɛwɔ dwa, yɛn mantam ha, kuro biara wɔ dwa kakra a wɔde sosɔsosɔ wɔn ho. Nanso ɛyɛ Benada ne Fiada no, yɛnyinya nnipa bi atɛbubu North to Burkina Faso a wɔba ha bɛdi dwa. Ɛno na yɛhwɛɛ ho a mpanyimfoɔ tenaa ase a yɛkaa sɛ daabi si yɛyɛ nhwɛ ha a obi bɛkɔ akɔti yareɛ no bi fi baabi de abrɛ yɛn nti yɛde mmara too hɔ sɛ saa dwa no deɛ yɛbɛtu asɛn kakra kɔpem sɛ wiem bɛdwoɔ. Na last week na ɛden nanso nyame adaro ma ɛkɔ ɛda no kɔɔ na wieɛ no na amanfoɔ no ate wɔn ho ase ɛnɛ nso mɛmma yi wohwɛ nadmofoɔ wɔ ha presifoɔ fire service wɔn nyinaa duru ha noma nɔ papa bɛ nunum wɔn baayɛ no ɛdwa no maayɛ nanso ɛmaa no bi tetɛtetɛ ɛhwɛ se yɛbɛkɔ na wɔn nneɛma kakra no wɔn asan aboa Mesrɛ wɔn, wɔn ntie ma yɛn ne yɛn nyinaa yɛntumi mmɔ yɛn ho ban. Mmarima a ɛsɛ yɛkɔ bɛne yi, ebi akɔ, wɔkɔ yɛn junctions ne cars ne still a ebi pɛ sɛ ɛde nneɛma no ba kurom ha. Nanso yɛ, yɛ, yɛasi nkinti sɛ yɛmpenem wɔn mfa mma edwa da no. Wonni, wowɔ dwa kakra a wobɛdi a kurom ma no, wowɔ nneɛma kakra a, kɔ dwam na kɔtɔn. Na ɛno ara ne sɛ mobɛ space mo ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnipa no, yɛnkeka mmɔsoɔ mma yareɛ no ɛmmɛ, ɛmmɛ kurom ha. Up till now no nyame adaworo ma yɛ kuro yɛ yɛ yɛ mantam ha ɛyɛ municipality ha yɛnya ntee bi nti yɛsrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛdi mmara no so a ebi a na nyame adom yɛn na yɛatena hɔ a yɛanya yareɛ no bie nti kakra a mewɔ ka no me na nadmo officer ni nti no ɔno nso wɔ kakra a wobɛtumi de asɔ so ama yɛn. Sɛdeɛ yɛ yɛ maame Ɔbatampa kaa yɛn no yɛde bɛma nadmo officer no na ɔno nso kakra a ɔwɔ no nso ɔde aka yɛ maame deɛ no ho. Me nua mɛfa kwanya yi so na makyea m'atiefo sɛdeɛ mema me aka bebree no menka dodoɔ no a because adeɛ a ɛde atɔwerɛnkyɛm sɛ wobɔ ho ban a ntɛm a wommɔ ka ba wotwɛn ma no bɛto a ɛma ɛka bɔne dɛ ɛyɛ kɛse deɛ ɛbɛsrɛ ɔmanfoɔ sɛ measures assembly no de ato hɔ no obiara bɛdi so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔfa ɔhaw nyɛ dɛ ɛmfa mmerɛyɛ
sɛnea waka no ɔse sɛnea measures a ɔmanpanin de ato hɔ no yɛbɛdi so a ɛmfa ɔhaw ɛnkɔmmerɛ Maame, ɛnnɛ yɛbaeɛ na yɛhuu sɛ adwadifoɔ no, ɛnnɛ deɛ obia nni ha. Sɛdeɛ yɛbaeɛ yɛhuu sɛ obia nni ha, ɛnna yɛhuu nso sɛ polisifoɔ a wɔne wɔn yɛ adwuma no dɔɔso yie, na. Sɛdeɛ directive a wofaeɛ no, maame, deɛ yɛbɛka ne sɛ, ayekoo. Ah, na sei no nso, what is the way forward a subsequent days a ɛbɛba no nso no, ɛbɛma yɛatumi ahu no sei ara? Yoo, ɛno no, sɛ nnipa atie yɛn nea yɛreka no deɛ, anka sei ara na yɛrepɛ no, ɛyɛ Benada ne Efiada biara wɔ ha. Ɛno nkyerɛ sɛ yɛmmue ha no, obi repɛ aduane atɔ a ɔnnya bi. Wokɔ yɛn dwam hɔ a, nnuane biribi a wopɛ no wobɛnya bi wɔ hɔ. Enti aha ɛyɛ Fiada ne Memeneda deɛ no deɛ, da biara no yɛbɛba kɔpem sɛ nnipa no bɛtie yɛn asɛm a yɛba ha a yɛnhu sɛ mmaa no bi tetɛ baabie. Enti no ɛnnɛ yɛaba, ɛnnɛ, ɛnnɛ fie yɛaba. Benada nso yɛbɛba abɛnenam ha ahwɛ. Na mewɔ, mewɔ gyidie sɛ. Ɛnnuru hɔ no deɛ na amanfoɔ atie asɛm a obiara ɛmma sɛdeɛ nnɛ wɔn nni ha yi nti meda ase. Maame sɛnea w'abadaeɛ teɛ no yɛpɛ sɛ sɛnea nnɛ nso wode nkyerɛkyerɛ no kakra de ɛka ho ma yɛn. Yoo nkyerɛkyerɛ no deɛ ɛme sɛ yɛnka asɛm no baabi a ɛhɔ hia no ɛhɔ na yɛbɔ nkyerɛkyerɛ no sɛ me nuanom ɛyɛ yɛn nsa hohorɔ yɛn nsa hohorɔ no ɛho hia paa yie Yɛ, yɛ, yareɛ no, sɛnea ɛsi ba no, ɛba nnipa mene mu. Enti no, sɛ bi a obi, wa, sɛbe wabɔ wa, anaasɛ wanwansi, ɔde ne nsa na ɛkɔɔ n'ano, ɔno deɛ wantie nea ma, ɛɛ, ɔmampanyin reka, ɔde ne nsa kɔto baabi. Woretwam no, wonnim sɛ obi de ne nsa too baabi. Wo nso wode wo nsa kɔto so a, adeɛ no, ebi aka wo nsa. Enti sɛ bi aka wo nsa, sɛ bi nkaa wo nsa, nea yɛresrɛ ne sɛ, yɛn nyinaa, ɛwora, mmra no, mmra no no, Yɛmfa nsu a ɛtene, ɛyɛ tap water, yɛmfa nhohoro yɛn nsa. Sɛ wɔ mu wɔ mu na ahohoro nsa kyɛ na wommɛn baabi a nsuo wɔ nso a, ɛno na sanitizer no ba mu no, na wode sanitizer no kakra na wode ayɛ wo nsa ansa na woatoa wo dwumadie so. Afei yɛse yɛntete yɛn ntam. Yɛn ntam a yɛnteteɛ no, ɛne sɛn? Yɛn ntam teteɛ no ne sɛ, wobɛn me, na me nwansia, wo nwansia, ɛfrɛ me bi droplet, asɛ eh, nsuo a ɛbɛfiri wo hwene mu ne w'anum aba no, ɛkɔ wo nua bi so a, yareɛ no bi wɔ so a, ɛbɛkɔ no so. Enti yɛntete yɛn ntam. Yɛte hɔ yɛkasa koraa a, yɛnhu sɛ biribi afi yɛn anum ba, nanso tutuo no a ɛba no, ɛyɛ droplet. Enti no sɛ woantete wo ntam na ne wo nua redi nkɔmmɔ koraa a, droplet no bi, ɔno bɛtumi ahwia akɔ ne mu na yareɛ bi wɔ wo so a, wanya bi. Me ne wo te wei, obiara nnim sɛ yareɛ no sɛ mewɔ bie, sɛ wonni bie. Enti bi koraa a megyina ha yɛ na mewɔ bi. Nti wo nso me ne wo kasa na wobɛn me pii a, ebi a nea ɛbɛfiri m'anum no ɛba a, na wo nso abɛyɛ wo. Enti ɛyi ɛho nhyehyɛeɛ no ɛyɛ kakraa bi, yɛntete yɛn ntam, yɛnkata yɛn ano, yɛnkata yɛn hwene. Wofrɛ me na mewɔ kaa mu nti na me me deɛ mayi ato hɔ but ɛɛ wokɔ nipa kɛseɛ mu a, kata w'ano. ne wo hwene sɛnea ɛbɛyɛ a obi a ɔrekasa a woretwam no, ɛno nso mmɛyɛ wo. Nti nsahohorɔ no deɛ, ɛyɛ adeɛ a ɛhia pii. Ɛyɛ Assembly no, yɛabɔ yɛn ho mmɔden. In fact, yɛn MP nso abɔ ne ho mmɔden. Ɛyɛ kurom ha, yɛn yɛn Asante Akyem Central ha no deɛ, Veronica Bucket no abu ha. Assembly ayɛ bi, MP nso abɛyɛ bi. Nti wo wonam a, wohwɛ lorry station a, wobɛhu sɛ bucket no bi sisi hɔ kama. Ɛɛ yɛntua ka. Ɛnnɛ deɛ koraa nsuo koraa ɛyɛ ɔmanpanyin sɛ ɛyɛ free. Enti no obiara wodu baabi a ɛnyɛ sɛ hɔ nko ara na woyɛ adwuma, wodu baabi na ebi si hɔ a hohoro wo nsa ansa na woatwa mu akɔ. Enti nneɛma a yɛde gu yɛde agu akwan mu no deɛ sɛ nka amanfoɔ ɛbɛtie na obiara di so deɛ a meyɛ sure sɛ nka yɛ pom ha no nka Nyame bɛbɔ yɛn ho ban kakra. Meda ase. Sɛnea Maame Ɔbatampa Honourable Susan Akomia ɛne ɛyɛ Ne n'adwumayɛfoɔ ɛyɛ NADMO ɛɛ sɛdeɛ wɔn ka ɛde kyerɛ ɛyɛ Tatale TV ahwɛfoɔ ɛne atiefoɔ nie. Saa mmerɛ yi maame atu yɛfo paa nti yɛntie na yɛnfa ɛmmɔ bra ɛsiane sɛ Covid 19 de sɛ is always real. Maame yɛda wo ase sɛ ɔne yɛn ɛtwe nkɔmmɔ. Me nso meda mo ase pii.
Saa mmerɛ yi ɛyɛ Tatale TV so no ɛyɛ Samuel Rams ɛna wo ne yɛn ɛtwetwe nkɔmmɔ yi. Yɛda wo ase. Kɔ so ara na hwɛn na yɛde updates befi Asante akyem de abrɛ mo. Yɛda mo ase.